Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Irbochan neventio zo i bed ur labourer douar hag un endro i brer pelloc'h evel eljust. Perak unnik am dor meus ut vat e teurel un tamm sklerijenn Ar un traoù e kompagnouner vat ur media enklask splann nizoni e kompagnouner Caroline Trouillet ur miz-mañ eus o kas enklasker aveit splann salutor Caroline Danemat. Salut ar Nora. Ya, be mont a ra mat hag ur blijadur bourgen ur hiriv aveit konzuntamoj hag un neventilleuv neventilleuv un agro-industrier e Brec'h. Donemat muzut vat, amañ Enora ha Caroline hag arrivi poen roain d'oc'h neventi eur miz. Krogam gudun douere talvoudus den d'ur buhez plaen. Philippe Bizien, douet douget klem enep ou media Caroline, enep euh, Kristen Falcon hag Ines Lero, de heul pesort enklask oe? Ha klemm Philippe Bézière oa er goj d'ur pennad anvet Copain comme cochon, élu, éleveur ou écrivain, qui sont les lobbyistes du port en Bretagne, en em klask hag oe embannet war hor lec'hienn hor bleso. Philippe Bézière zo ur pern bras el lobby ar mor. E penn unan eus vrasañ a tan sevel mor e Bro-C'hall, met traoù all a zo ouzhpenn he feurm Landunve e Penn-ar-Bed. Pinviziañ e ivez e penn an aozadur micherel Inapor, e penn an embregerezh sevel staliadurioù Metana Evalor ha prezidant an embregerezh Evelop. Chementer ha Ludo a zo bet enklasket Genemp dre an enklask-se. Ha neuze bouz bet ur lemm, bouz bet un diviz er lez-varn, reiñ dezhe bet un disoc'h d'ur gener c'hwec'h a viz even. Ya, benn ar fin eo bet nullet gant an justis klemm Philippe Vizian. En o diviz eo anave ar varnerien un direizhder important ker n'eo ket bet meneget e-kerzh en imbourc'h ur gwir diazez evit ar gazetennerien. Chom hep respont pa vent taget dirak ar justis evit an afer gwallvrudañ. En abeg-se a zo mil bouezus evit difenn frankiz ar c'helaouiñ. Neuze yeah. me, me gomprenan mat, Caroline ar Gwir n'eo ket bet meneget e-pad ur seurt euh, un imbourr de la ur prosedur et euh, oueret menegañ frankiz ar gazetenerion a Netchebogwroight. Ja, setu.
Ja. Mat.
Petra oe pal Philippe Bizien d'o sonj
Ah, hervez ho soñj, euh, dre ar c'helenn-mañ palfilvizien, e vez sur war lakaat ac'hanomp da goll amzer nerzh ar arc'hant. A-benn ar fin ur c'hlemm minelañ vez graet deus-se, da lâret eo gallek prosedur bailhon. Mmh.
Bon, memes tra, setu euh, ur lez-varn eus reiñ d'e e zisoc'h. Nullet vo euh, klemm Philippe Bizien, disammet oc'h sur wel. Ya, enor ha dizammet ha bamet omp oc'h welet ur lusk kenskoazell deuet da heul ur sevel enklaez-se. Dindan ur sunvezh emaomp resevet ober gemennadennoù o reiñ da c'hoût pegen sirius ha pouezus eo hol labour. Perzh reiñ nerzh deomp da difenn ar frankizoù foran. Ha tintoc'h evit miret ouzhomp d'ober hor micher, klask enklaskout a-benn n'he deus graet ur sevel klemm met diskouez ar c'henskoazell bras a zo en-dro deomp. traoù mat du a vez vez ganet get get situation eu zo zo diaz bras bet rudier edoc'h atav Caroline ha gourc'hemenn eu deus flaen. Dem de Gonz Bremont a ginon hag un tem belaked ar oelen ou liher kelaouagn. Ur milion daou a euro eo zo bet roet d'un embregerer liesvroadel euratost 3 miliard euro chiffre juerieu de la rede chiffre d'affaires. Un diviz ge kumunir kumunio gwitrek. Kontetam. Ya, no, ar c'herc'hat-se e dad eus ur font skoazell Covid broadel. Roet eo bet o milion daou mil euro da Idemia E demiad zo un embregerezh a ra war-dro biometri ha kriptograferezh. Labourat a ra war ar c'hontrol ar surentez niverel, kontrol biometrik tra GC. Vodet eo bet sikour e demiad ar c'hwezek a viz Kêr zu daou vil unan war-ugent gant an holl dilennidi hag a gemere perzh e emvod kuzul kumuniezh kumuniaoù Tuiltrek. Idemia a zo un embregerezh a live ar bed, a c'hop pemzek mil den e pep lec'h er bed. e feurmiñ ur savadur wenn embregerezh e Dwytrek. Ne oa ket enorm trin. Hervez an dilennidi ma ne vehe ket bet sikouret Idemia e c'hellfe bout aet kuit eus ur vro. Pezh a rafe postoù-labour kollet. Aestroc'h zo memes tra ker jeu zo bet etre Idemia hag ar justis abretoc'h. E miz Gouere daou vil seitek doe digoret un enklask gant al Aerz-varn arc'hant broadel PNF. En abeg, goubrenerezh izili ar servijaoù publik en estrenvro. Er mare-se, an embregerezh e oa anvet Oberture Technologie. Bet eo bet gante hanterourien evit tapet marc'had ar c'hartennoù identelezh kroug e Bangladesh e daou vil pemzek. E miz Gouere daou vil daou warn-ugent eo bet klozet Prosezerezh ar PNF pa'z eo bet roet gant Indebia tost aes milion a euroioù d'an Teñzor publik Vro-Frañs da-geñver ur c'hendivizad justis allas foran, lezensañ pardon, da lâret eo blez goude ma voe bet roet ur skoazell arc'hant publik gant kumuniezh komunioù Dultrek. Muioc'h eus o deulenn arroulerien Splann Touch.org. Saotre de ve steir un aber ar abalamour de l'air industriel even les industries. Staliet eo e zulez nevez e tro gant an aber. E miz even daou vil pevar war-ugent oa ar wech diwezhañ. C'hoarvet oe dija hag evezhioù oe bet graet meur a wech. Da heul oe chomet a-sav ar produoù dour mat da evañ gant sindikad kemmesk Gor-Leon e-pad daou devezh. E penn kentañ miz Ebrel e oe bet diskouezet disoc'hoù kentañ strollad Leizh Breizh er c'hazetennoù gant titloù Melodious. Kaoz zo bet deus ur gevelouri hag a dalc'h mat hag a grevas he zastum hag he yac'han postet, hag a gendalc'h da greskiñ. Even zo strollad peizañ breton Regilé, Maminova, Argel, Gamver ha muioc'h zo. E daou vil pevar warn-ugent oa bet diskouezet gant Even ur c'hengreadur stabil da dost tri miliard a euroioù, ouzhpenn pevar kant milion a litraoù laezh ur c'hresk ha pevar dregont. Koulskoude n'eus ket kost tamm ebet da distaliañ o dourlouzed en aber-hag hag a ra jeu etre embregerezh brasañ an agroboed e Penn-ar-Bed ar servij renerezh departamant gwarez ar poblañsoù DDPP. Klasket zo bet div uzin da seizh istor e Leven e Plouzeniel. Lec'hiet int e-pad uhelañ ar staliadurioù hag a c'hellfe krouiñ riskloù pe ober droug d'un endro. Amañ e vez fardet ul lodenn eus al laezh pasteurizet, fromagemental, yogurtoù, krampouezh pe produioù magadurezh klinik lakaet er c'hoñvers gant laita. Tamm-ha-tamm eo bet kresket el lec'h. E daou vil pemzek e rae tost hanter-kant mil metr karrez a c'horre savet el lec'h plouzuniel en e bezh. Gant pennadourez an endro oa bet evezhiet zo afer kreskiñ da vat ar sammad a-dro industriel da dredan gant pourlec'h-àr-lerc'h. Atav, hervez pennadurezh un endro, tra o vankañ en teuliad-mañ, liammet gant efed daou an dor louzet e stêr an Aberhar. Muioc'h a zo da lenn ivez ar rollerien Splann Putsch.org. Poent klevet un nebeud doere a drak dastumet aveit oc'h meuzut vat geus skipailhad Splann Krogam ha karout Caroline ur redek maratonioù e Breer, kontet Implijet eo bet teknologiezh digezhañ un dremm da lâret eo ar rekonaissance faciale, un oberenn gant un embregerezh photorunning. N'eo ket bet goulennet o asant gant redeneriezed maraton duennet pe triathlon dinars evit difeulmiñ gant seurt teknologiezh. Herve ar gazadenn Le Monde, web implijet teknologiezh zo Tigejañ un dremm war tost an tok an darvoud sport eo bleu paset. Ur wechad hag adarre hep asant n'eus ket n'eus ket gwir en ober. Aferioù luc'hiet eus hoget un ajañs tout commence en Finistère. Ya, m'em mont ra petra a lez warm. Hervez un den avel embannet gant kambr ar c'hontoù oa tamallet un ajañs bout c'hoariet gant an argant hep heuliañ ur fr- ur framm lezennel. Douget eo bet klemm gant ar gevredigezh AC Anticorruption evit bout laeret ar c'harn publik gant kenstakoù interestoù e-touez traoù all.
Breizh gant un hin èl tro-àr-droioù ur mor kreizdouarel biskoazh chemental, met sañset n'eo posubl, Caroline. Hag e genor ar Warnensee Hamp. En diell a zo paouez bout embannet lâr a ra penaos e vo gounezet pewar derez chen ar bloavezh daou vil kant. Da lâret eo e vo serr an douaroù e-pad ur miz ouzhpenn bep bloaz. Div wech muioc'h a vareoù glav dres extraordinal a vo. Etre dek ha kant wech muioc'h a riskl o liñvadenn en arvor a vo ivez. Duellet e vo live ar mor uhelat beta tri-ugent santimetr uheloc'h. Handalen doc'h gêrioù an Observatoire de l'environnement e Brest. Fetis eo an efedoù a bouez arzel an endro e Brest ha neuze e rank ar Stad, ar Rannvro hag ar c'humuniezhoù kaout strategezhioù solut evit ma vo aesat ha azezet an traoù.
Rac'h an traoù e komzer a-ziarne ar rubrikenn-mañ ur c'hoarvez nebel. Moaien zo deoc'h monet da glac'h hiroc'h ma faotoc'h selaoueriañ selaouerezed ha chemer per en tabut foran. Setu un nebeud raktres eu lakaet àr wel, geus skipailhad Splann. Komzam meuzut vat hag ur raktres industrier e kreiz koed Brekilien. Ya, e Benion, e, e Morbihan, e-keñver ur raktres astenn en uzin hag a ra prenestr-traoù Gant fenn-etre e vez goulennet un aotre a-fed un dro evit disderc'hel diouzh loened gwarzhet hag an aotre da difraostañ. Enklask foran petra an unjen evit hacht. Hachten e-kreiz ar c'hoad. Ma komz amunt am eus da azeiañ-ter-splann ker emañ un deiz ispisial he c'harr ivez. Ya, un devezh hag ur fest ispisial evit festañ pemp-boa splann roll asambles d'an aez war-ugent a viz Even e Kastellin e Reun-ar-Pañs. Galeriet ober euh, Anjez gant skipailh gazetennerien Splann ar baour-mesk Ines Leroux ha Morgane Large. Evit ar programm goude merenn e vo taolioù kreñv, kanjo, kendivizio. Adalek eizh eur noz, ur fest-noz ha sonadeg gaou gant laz-kanañ Rouge-Gorge, T-A-N, Lâch Dabo, Baliskis, Levet Tatan ha Dukas. Ha gant ar retad kavet ar programm war hon lec'hienn, ha duelloc'h e vefe kemerit ho plasenn a-raok. Mat, mil drugaret oc'h Caroline evit hor prantad-mañ hag ho labour talvoudus. Merci brasdar, Enora. Ur blijadur ma zit vat moaien zo da dud splann ober o labour peogwir int sikouret ganeoc'h. Sikour gotez o moyen gober pi kenderc'hel d'ober dre lec'hienn internet splanputch.org avit ma vo kendalc'het de gas enklaske don er vro a de eveziang ur per ur c'hoarvez eue. Joe d'or Caroline Chouette d'or Enora Tieno